li viɛnyɛla, ka ni yɛra ŋɔ ka puura ka di ka di puuni, ka dam ka di ka di puuni, ka shigaari ka di ka di puuni, ka nuɣisigu maa ka di ka di puuni. Di zuɣu hali a ni tooi nya gba ka a nya ka di ŋuna ka di sinjɛ luanim zaa ka di beni, boofurootunima, bonima, Ka lahi booi fulooti maa ya ka di yina. Di zuɣu to cheli ba to ku cheli ba a yi kana gbani gbaŋ kani ka bi yɛn salinli ka di pa tinzunsi ni yɛn zooi di puuni di gbani gbaŋ kani ka bi ku yɛn salin di salima zaɣ maŋmaŋli n taai ka di pala tinzunsi li dini yɛn zooi salima maa puuni dinbɔŋɔ wuhirimi ni ka Dagbanti n bala. Daʒa kɔŋko n-nyɛ ka di zaŋ ti ti tiri o ni tin yiɣisina din ka ti paai ti yaannima ka bɛ zaŋdi ti ni maŋmaŋ ni kɔŋko binshɛɣu mali maani li dini n-nyɛ Kaʒiɣu beni luɣili mi ka dooi kom maa bahi ka kpaali soŋ n zaŋ duu puuni ka zaŋ boto chɛriti n mahagi kom zaŋ pilli zaŋ chɛŋ dabashiɛm laasabu bee piligila a yi nyɛmi ka di ku kpabi bili maa fisi luɣuli kam di yi ti kpabi bili maa lala maa wula ka ti booni li dini ka Dagbaŋ booni kpee maa zuɣu bini lohi kpɛ maa ti lahi booni la kpee ka bi lohi bi lohila kpɛya di zuɣu bini zaŋli soŋ ka di bili maa di yɛn dilim ka bili maa zaa kuui to din ka bi yɛn diɛli ka dagbaŋ mi nyɛ ŋahili ni ni kpɛm ku bɛ yiŋa ka sabbu kpɛya di yɛn dilim ka di kuui ka bi naan zaŋli chaŋ mi ni ka ti niɛm li. Maa mi mi, ti yi ku yi, ti chɛrila kpɛm ka ŋun be yiŋa. Di zuɣu kpɛm yi ti be yiŋa, wula ka di yɛn niŋ ka saa ti buri kpɛya? Saa yi kani ni ŋun vaai li zali, dɔnku ŋun mi ni di bi simsi ni saa bu li. Bihi ban ni be yiŋ ka saa mi hal gba ʒi li chaŋ, ban bi mi di fukumsi ni nyɛ binshɛɣu. Di zuɣu ka Dagbamb yɛli ni kpɛm ku be yiŋa ka saa ka o bu kpɛya. Luɣ shɛli a ni tooi nya ka bɛ lɔhi ka ʒiɛɣu ŋɔ, ka lahi ku a ni ʒii n-zaŋ gabi taba. Tɔ amaa Dagbamba bi yɛli ya ni gumachuɣu pɔrisirila o nimbila ni nya shɛli ka ʒiɛɣu ŋɔ ka ni daa tooi nya ka n yabira chɛ ka bɛ kɔɣira. Di daa niŋ ka o yi ti yɛn di nyuli bee buɣim yɛn to bee kɔnyuri chuɣu m-be ni bee kpini chuɣu n-nyɛ li bee chimsi chuɣu n-nyɛ li, chuɣu kam zaa daa yɛn niŋ shee ka bɛ kɔɣi daʒiɛɣu ŋɔ ti yiŋa. Di zuɣu hali a ni nyɛ gba Dagbanli puuni tingbani shɛŋa biɛni ni dabari shɛŋa biɛni bi yɛn niŋli a ni nyɛ ka bi kpuɣi da ʒiɛɣu ŋɔ maa to don ŋun daa kɔɣili ti nyu dili dali ni buɣim chuɣu dali maa yaa ashia pam daa beni ka o yɛn mali li ka ʒiya daʒiɛɣu maa yɛn beni mi tingbana pam kuli be Dagbaŋ bɛ yɛn mali li ka bɔri yɛlimaŋli lala daʒiɛɣu ŋɔ di yɛn beni mi ka zim kɔŋ maa ka di beni Luɣ shɛli polo a ni tooi nya ka bihim gba beni. Tɔ di zuɣu Dagbamli Jɛbuni nyɛla tim amaa di lee pala bia tim. N yi be yaali la n ti chani n gini bɔri Jɛbuni shee na di ka bia tim n-nyɛ li. Ti malila bia tim ka naan che niŋkurugu tim ka che yilidan tim. A ni tooi nya niŋkurugu amaa ka pa yidana. To ti shɛŋa beni a bi qualify ni a dili ti shɛŋa beni a yi ka a di halali yili a bi qualify ni a dili.